Aqşam şerifiñiz hayır olsun, sayğılı balaçıqlar! Künümiz toyğun arekette, oyunlar içinde keçti. Şimdi ise. Yuqu vaqtı keldi. Biz tatlı yuqudan evel. Fuqareniñ qızları degen masalımıznı diñleyeyik. Fuqareniñ qızları. Bir fuqareniñ. Üç qızı bar eken. Qızları ösip büyügen soñ, qocağa çıqmağa vaqıtları kelgen. Üyken qızı zengin bir adamğa qocağa çıqqan. Ortancı qızı, bazirgânnıñ oğluna, eñ küçük qızı da çobannı begenip, çobanğa aqayığa barğan. Tataları qız qardaşınıñ üstünden mısqıllap. Külgenler. Küçük qardaşları olarğa qulaq asmay, qocasına yardım ete, yaylağa barıp qoy, sığırlarını sağa, qaymaq yapa, çapçaqlar yapa, penir, sarı yağ, süzme qatıqnen tolu eken. Er şeyleri bar, bol yaşay ekenler. Bir kün babaları hastalanıp. Qızlarınen kiyevlerni çağırğan. Başta üyken qızı qocasınen, artından da faytonğa minip ortancı qızı qocasınen beraber kelip babasınıñ al-hatırını sorap laf etip, küçük qardaşlarını mısqıllap, öşeklep, külip otura ekenler. Qızınıñ qolunda balaban bir boğça, qocasınıñ omzunda ise balaban bir torba bar eken. Olar babasınıñ, anasınıñ qollarını alıp, al-hatır sorağan soñ, qızı boğçasını çezip babasına kölmeknen cübbe, anasına da çoq bahşış bağışlağan. Ana-babası küçük qızınıñ ürmet etip olarğa ketirgen o qadar bahşışlarnı körip, közyaşlarını tutıp olamağanlar. Şu vaqıt kiyevleri de torbasını çezip tatlı yemekler, qızartılğan tavuq, et, qaymaq, penir, suzme qatıq, sarı yağ ve balaban bir bardaq da qırmızı şarap çıqarğan. Hasta baba quvandığından yatqan töşeginden turıp, yañı kölmekni kiyip, qızı bağışlağan cübbeni de omuzına atqan. Balalarıma aqşamlıq ne pişireyim eken, dep tüşüngen ana ise, küçük qızınıñ ketirgen aşlarınen sofranı donatqan, balalarnı sıylağan. Aradan yıllar keçe. Üyken qızınıñ qocası, tenbel, azır parağa yaşap, paralarnı masraf etip bitirgen, büyük borçqa kirgen, borçqa alğan paralarnı da masraf etken. Evini, barqını satıp, alğan para da borçlarını qaytarmağa yetmegen, ortancı qızı bazirgân qocasınen beraber, mal alıp, qayıqqa minip başqa memleketke ketkende, qayıq qazağa oğrap, malınen beraber deñizge batıp qalğan. Özleri ise zornen Sağ qurtulğanlar, çoban apayınen ise ev qurğanlar, muabbet yaşağanlar, balaları da ösken, balaları tenbel olmasın dep, olarnı da çalışmağa ögretkenler, qomşuları da olarğa baqıp, kimisi quvana, kimisi pahıllay eken. Künlerden bir kün olarğa büyük tatası kelgen. Küçük qız qardaşı onı körip bir kereden tanıp olamağan, tatası pek azğan, arıqlağan, üstünde urbası eskirip yırtılğan, taqatsızlıqtan zornen ayaq üstünde tura eken, qardaşına yalvarıp, Men saña keldim, qoluñdan kelgeni qadar yardım et! Senden ğayrı maña yardım etecek kimsem yoq! Degen. Küçük qardaşı tatasını körip em quvanğan, em ağlağan. Evine alıp aşatıp toydurğan. Tatası küçük qardaşınıñ yahşı yaşağanını körip, pahıllıqtan yüregi yana eken, ekinci künü küçük qardaşı tatasınıñ üstüne yañı urbalar kiydirip, bir araba boğday, aşını, suvunı berip ozğarğan. Üyken tatası sağ ol demeyip. Burnunı oynatıp, arabağa minip ketken. Daa bir qaç yıl keçken, küçük qardaşınıñ bosağasına, arıq, üstünde urbası o qadar ipranğan ki, tanıması qıyın olğan, ortancı tatası yetip kelgen de, acınıqlı bir sesnen, Men seniñ ortancı tatañ olam! Zorğa qaldım, alımnı köresiñ, yalvaram saña, yardım et, başqa yardım etecek bir kimsem yoq! degen. Küçük qardaşı onı körip, acıp ağlamağa başlağan. Oña da yañı anter kiydirip, üyken tatasını ozğarğanı kibi ozğarğan. Ortancı tatası da sağ ol demeyip, çırayını sıtıp, arabağa minip ketken. Şu şeylerni körip canı pek ağırğan çoban apayına, Sen tatalarıña o qadar yardım ettiñ, olarğa yapqan eyiligiñe sağ ol bile demediler, seni külip, mısqıllap kettiler, bunı körmeysiñmi, añlamaysıñmı yoqsa? Qocasını diñlep, er şeyni körip añlağan apay. Ne yapsın artıq, doğmuş tatalarını acıp, olar içün yaramay laf aytıp olamağan. Bir yıl bile keçmeyden tataları kene kelgen. Çoban kiyevleri öglerine çıqıp, Siz utanmayıp kene keldiñizmi? Namussız, hınzır insanlarsıñız, ürmetke lâyıq degilsiñiz, tenbelsiñiz, çalışmağa istemeysiñiz, öşek aytıp yürmege, Mısqıllamağa pek bilesiñiz. Qoluñızdan başqa bir şey kelmey de, siz yahşılıqnı da añlamaysıñız. Yahşısı, çalışıñız. O vaqıt er şey olur. Bizge bir daa ümüt bağlamañız, dep, qapını qapatqan. Öyle etip eki tatası da.

Endi aqıllanırlar, çalışıp, areket etip, özlerini baqmağa çare taparlar, degen. Bu fuqareniñ qızları, degen masalımız edi. Menim ufaq diñleyicilerim, biz masalımızdan neni ögrendik? Demek ki, fuqareniñ üç qızı bar eken. Birincisi, bay insanğa, ortancısı ise bazirgânnıñ oğlunen evlengen, üçünci qızı ise çobannı sevip, oña aqayğa çıqqan. Yani, masalımıznıñ neticesi olaraq neni belgilemek kerekmiz? Elbette, bugün olğan zenginlik, yarın fuqarilikke çevrile bile. Ne içün öyle ola? Çünki biz zengin olmanıñ da, fuqare olmanıñ da emiyetini bilmek kerekmiz. Saip olğan er bir şeyimizni emegimiznen qazanmaq kerekmiz. Böyleliknen, tılsımlı masalımız soñuna keldi. Nevbetteki masalımıznı Yarın aqşam, saa doquzda, qaçırmañız! Şimdi ise, yuqu gemimizge minip, sabamıznı yahşı keyf ile qarşılayıq! Hayırlı geceler, balaçıqlar!